Wɔwɔ nnipa bi to no so a ɛfata a wɔde wɔn ama Awurade som a momma yɛnhwɛ wɔn yie. Ma wɔn ani nsɔ wɔn. Kyerɛ ɔdɔ kyerɛ wɔn ma yɛn, na kyerɛ ma wɔnhunu sɛ mema wɔn na meka akyerɛ wo nso sɛdeɛ wɔasi aboa me bebree. Nneɛma mmiɛnsa na yɛhwɛ no pɔ a ɛdi kan no. Ɛpɔ a ɛdi kan akyiri pɔ baako, Paul's appreciation of transparent practical support. Paul ani sɔ wɔ mmoa mapa a ɛyɛ sɛnnahɔ. Deɛ ɛtɔ so mmienu no, proper action of transform purify saints, nneyɔeɛ pap papa a ɛwɔ ahoteefoɔ nsakyeraeɛ mu. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ pɔ a ɛdi kan no, positive acknowledgement of the truly personally sanctified, wɔda nkaeɛ pa adi wɔ akomamuteɛ mu. Ɔse, M'ani agye seesei. Yɛbaa pɔ a ɔdi kan no akyi pɔ baako no, mennwene biribiara bio. Me taa no a wɔtaa me no ama wɔ amanneɛ no akɔ. Atamfoɔ ne wɔn a ɛsɔre tia me nyinaa no, Wɔn ayɛ adeɛ bi a ɛso nni mfasoɔ ma me, ɛfiri sɛ m'ani agye seesei. M'ahurisidie no ama me werɛ fi ɔtan ahodoɔ a nnipa yi a ɛtaa me yɛ nyinaa. Ɛnam Onua Stefano ne Fortunato ne Akaiko a wɔbaeɛ no nti, na deɛ na abɔ me no, ɛnam sɛ menni wɔn nkyɛn nti no, wɔbaeɛ, wɔde abrɛ me. Yɛhwɛ Filipifoɔ nwoma eti mmienu no, nkyekyɛmu aduonu nwɔtwe, Philippians chapter 2 verse 28, Paul ɔsomafoɔ no ɔse, Ɛno nti mmom na mebɔ mmɔden masoma no mo, na sɛ mohu no a, mo ani agye bio, Philippians chapter 2 verse 28, Na me nso m'awerɛhoɔ no hwan? Nyɛ sɛ wɔsua twerɛ no kɛkɛ nko, ɛnyɛ sɛ wɔte Nyame asɛm no kɛkɛ, ɛnyɛ sɛ wɔbɔ mpaeɛ kɛkɛ, ɛnyɛ sɛ wɔyi ne ho afiri hɔ, sɛ mebɔ mpaeɛ, medi akwankyerɛ, metwɛn, metwɛn Awurade anim. Ɛyɛ sɛ ɔne nipa bi di ahyɛmfire. Na ɔsomafoɔ Paul se, Mesomaa no ba mo nkyɛn. Monhwɛ no yie paa. Medwene wei ho o, mo Filipifoɔ yi, ɛsɛ sɛ mohu yei saa nnipa yi yie, na mo nso moani agye sɛ mohu no a, sɛ wɔne mo nya ayɔnkoyɛ, ɛnyɛ sɛ adwuma kɛkɛ, ɛnyɛ akyerɛkyerɛ kɛkɛ, ɛnyɛ ɔsom kɛkɛ o, na mmom na ne nyinaa ne sɛ, sɛ wɔtim no mu aba bɛnya ayɔnkoyɛ yi deɛ ɛbɛma awerɛkyekyerɛ ne ahoɔden aba mo mu. Na me nso so no, m'amanneɛ no so ate. Nkyekyɛmu aduonu nkron vɛs twenty nine Enti momfa anigyeɛ nyinaa nye no Awurade mu. Woahunu bi o, anigyeɛ mu o, wonim, nipa bi o, n'adweneɛ ne sɛ, sɛ wanya nkwa deɛ a, w'ani da hɔ, w'akoma mu ate, woyɛ kronkron, Ɛnsɛ sɛ woseresere da. Ɛnsɛ sɛ wonwiinwii. Ɛnsɛ sɛ wokyerɛ ɔdɔ kyerɛ obiara na ahusiane. Na sɛ ɔyɛ sɛmpakani anaa ɔsomafoɔ sɛ Paul a, ɛnsɛ sɛ wokyerɛ sɛ w'ani agye kyerɛ obiara sɛ ɔka nyamesɛm a. Ɛsɛ sɛ mmerɛ biara wogyina na w'ani da hɔ na w'ani abere, w'akoma mu ate a wonkyerɛ ɔdɔ biara. Na asɛm a yɛ anigyeɛ ne ahosane nyɛ adeɛ a bɛka ama obiara ate. Sɛ w'ani agye a, ma ne nka wo mu. Wɔnte aseɛ nkwagyeɛ ase. Wɔnte akomamuteɛ no aseɛ o. Wɔkaa sɛ akomamuteɛ no ne sɛ, sɛ anigyeɛ nyinaa wode hyɛ fam na womma obiara ɔhu a, wɔse monyina Awurade mu wɔ anigyeɛ nyinaa mu. na monnye onipa a ɔte saa no wɔ anidie mu. Ɔsomafoɔ Paul no se, wa, wa, Filipifoɔ wanya nkwa, na saa nipa a mesoma no aba mo nkyɛn no, monso ne mu yie wɔ anidie mu. Obi nso yɛ Kristofoɔ, obiara yɛ pe Ɔde ɔsakyeraeɛ ne ɔsɔfoɔ panin no, yɛn nyinaa wɔyɛ pɛ. Asafomma no nyinaa yɛ pɛ. Asomfoɔ nyinaa gyina bran baako a wɔmfa anidie ma obiara. Nanso ɔsomafoɔ Paul no kaa sɛ, Hɛ, wɔ nnipa wei ba. Wɔyɛ nnipa a wɔagya ne ho ama Nyankopɔn paa. Wɔyɛ Onyankopɔn ba amapa a wɔde ne ho ama Nyankopɔn. Wɔyɛ nnipa a wɔde ho ahyira ne ho so atu ne ho asi ama Nyame. Enti saa nnipa yi, monsɔ Ne mu ye. Onipa a n'akoma mu ateɛ yi, onipa a ɔresom Nyankopɔn yi, onipa a ɔde ne ho bɔ afɔreɛ ma Awurade yi, monsɔ no wɔ anidie nyinaa mu. Momfa anidie mma no. Nkyekyɛmu aduasa, verse thirty. Nkyekyɛmu aduasa, Ɛfiri sɛ Kristo adwuma nti na ɔbɛn owuo. Na ɔde ne kra too hɔ sɛ obesi mo ananmu asom me wɔ deɛ aka nyinaa mu. Sɛ ɔbɛsom me deɛ aka nyinaa mu. Na ɔsan ka kyerɛ Filipifoɔ no sɛ, Saa Filipifoɔ a ɔwɔ ɔsom nyinaa ɔsomafoɔ Paulo kwan so yi, saa nnipa yi yii ne ho sii nkyɛn kɔduruu berɛ a anka wɔreyɛ awuo mpo. Wɔse, Saa nnipa bi sei no, a wagya no ama Nyame saa, wɔde ne mbrabɔ ato mpan, fa ayi n'anigyeɛ ato nkyɛn ne deɛ nka ɛbɛyɛ anigyeɛ ama no biara, na wɔsom me wɔ dwuma anka sɛ mo na moyɛ no, nnipa bi sei no deɛ mo nso moyɛ wɔ anidie nyinaa mu paa. Yɛhwɛ Hebrifoɔ nwoma, Hebrifoɔ nwoma eti nsia, kyekyɛmu du, Hebrew chapter six verse ten, Na ɛfiri sɛ Onyankopɔn nyɛ deɛ Ɔntere a ne werɛ bɛfiri mo nnwuma ne mo dɔ mmɔden a mobɔɔ no me din ho no, sɛ moresom ahoteefoɔ na moda so som wɔn no. Hebrews chapter 6 verse 10 Yɛda Nyame ase sɛ yɛka Nyame asa adebɔeɛfoɔ wɔ wiase ɛrete, yɛda Nyame ase sɛ yɛyɛ akrayifoɔ, yɛda Nyame ase sɛ yɛrekɔ nnipa a ɛwɔ wiase nkyɛn, nanso Mma yɛn werɛ mfi asafomma no nso oo. Ahoteefo a wɔwɔ Kristo mu no, sɛ wɔwɔ amanneɛ bi a, sɛ wɔnya amanneɛ, wɔnya obi, ne fie nipa bi wu, anaa biribi hwere no, anaa adeɛ bi a ɛnyɛ si a, ɛsɛ sɛ yɛkɔsra wɔn, na yɛboa wɔn nso so sɛ yɛte wɔn ase Sɛ Kristoni abrabɔ paa no deɛ, ɛgye sɛ yɛda ɔdɔ ma papa adi ma obi bia a wɔse ɔyɛ Kristoni ma nnipa a wɔka Kristo nipadua nom nyinaa, nkyekyɛmu du baako no, nkyekyɛmu du baako no, na yɛpɛ sɛ nka obi bia mo biara ɛma saa anidaho yi maako maako mmɔdemmɔ yi nkyerɛ anuanom nyinaa wɔ anidasoɔ mu, nkyekyɛmu du mmienu, verse 12. na monyɛ nyaa, mma wo werɛ mfi, nyɛ sɛ akwadworɔ, na moanyɛ nyaa, na mmom moayɛ wɔn a wɔnam gyidie ne abodwokyerɛ so, gyidie ne boadwosɔ so anya bɔhyɛ no. Yɛhwɛ ɛpɔ a ɛtɔ so mmienu, ɛpɔ a ɔdi kan ne ɛpɔ a ɛtɔ so mmienu, proper action of transformed purified sins. Nnuaɛ papa, nnuaɛ mapa a ɛwɔ ahotefoɔ a wɔanya nsakyeraeɛ no, yɛwɔ adwene, yɛwɔ ɔdɔ deɛ, nso kɛ sɛ wohu me deɛ, Onyame nim sɛ medɔ obiara. Wɔnim m'adwene ɛda me tirim, na nka mpɛ sɛ meyɛ nhyira ma obi biara deɛ, nanso deɛ woyɔ ne yɔ ne sɛ di ɔhokeka no anim. Ɛsɛ ɛkyerɛ deɛ wowɔ na ɔdɔ a ahinta wɔ mu no ɛsɛ sɛ ɛda adi wɔ ɔdɔ mu na ɛno ɛna ɛma nipa ehunu nneɛma ɛwɔ tiri mu wɔnim nipa no ɛwɔ ɔkɔ a wɔnim deɛ ɛwɔ kokoa mu deɛ onim nyinaa yɛ wɔn no yɔyɛ deɛ woda na di wodɔ ma paano a wɔbɛkyerɛ akyerɛ nipa a atwa wɔn ho ahyia na wɔn sɛ saa onipa wei Wɔyɛ ɔdɔ a wɔdwene yɛn ho na wɔboa, wɔyɛ mmoa, onua baa anaa barima anaa asafo ba. Proper action of transform purifies sins. Nnuaɛ mapa a ɛwɔ ahotefo a wɔasakyera mu nkyekyɛmu du nwɔtwe no ɛfa a ɛtɔ so edi kan no, wɔ so no wɔayɛ me ne mo honhom ahome, na wɔama me honhom ne mo deɛ ahome, bɛyɛ dɛ wɔama obi anya ahoɔden, obi sukɔm de no. Woma no nsu pa a ɛyɛ kuruwa baako a ɛyɛ nwunu kama. Wama no bo adwo. Obi wɔ ɔyaw mu ɛnam asɛm bi a ɔteeɛ na waba ne nkyɛn na wode asɛm papa aba ne nkyɛn. Wama no ahomegyeɛ. Obi nso wɔ amanneɛ bi mu paa na ɛyɛ amene noɔ. Amaneɛ no, na waba ne nkyɛn, na wode Onyankopɔn dɔ aba, na wone Onyame bɔhyɛ no, wone no akyɛ. Ɛno nso so ɛyɛ ahome na wode ama no. Obi se, menim sɛ mesi mmɔ mpaeɛ mpo bio o, sɛ ɛsi bɔ ho mpaeɛ koraa menim, mabrɛ, mayɛ mmerɛ, mayɛ bosaa, ɛnam amaneɛ a aba no mu seseɛ no, na wobɛn no a, na afei wo ne no abɔ mpaeɛ na woama no honhom nso wɔ mpaebɔ mu ɛno nso yɛ ahome na ade ama no nti ɔsomafoɔ paul no se fi sɛ wɔn mo ama me ne mo honhom ahome na menim sɛ obi te sɛ somafoɔ paul a wɔbɛtumi ahunu wɔfi ase obi obɛtumi aka sɛ medi fɔ a, memfa ho sɛ mewu. Nanso wɔsɛɛ sɛ mekɔ Caesar nkyɛn, Kaesare nkyɛn. Menim sɛ me kokoɔ du na mefata. Magyae me ho nyinaa nso sɛdeɛ ɔsomafoɔ Paul yɛ yi, sɛ nka obiara bɛtumi aba abɛma no ahome. Saa na yɛn yɛsusuo, Sɛ ɔno ɔyɛ sɔfo, ɔno ɔkenkan Bible o, onim Bible paa, onyame adiyie firi Nyankopɔn nkyɛn, ɛne nneɛma bebree a wɔnya firi Nyame hɔ yi nyinaa nti, nti yɛmpɛ sɛ yɛbɛtwintwa ne nan mu, yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ akɔsra no ne asɛe no, ɔne ne Nyankopɔn ntam, ɔno deɛ da bia ɔbɔ mpaeɛ nko ara, da bia ɔkenkan Bible nko ara, da bia ɔgyaa ne ho ama Onyankopɔn adwuma no, Honhom Kronkron nso boa no hyɛ no nkuran, ɛne onyame nso ka ne ho. Yɛmpɛ sɛ yɛbɛbɛn no aha no asɛe ne mmerɛ. nnipa annwene saa. Ɔsomafoɔ Paul se, meyɛ ɔsomafoɔ deɛ, a amanneɛ wei nyinaa matwa mu deɛ, mayɛ nneɛma wei nyinaa, nanso berɛ a mobaeɛ no, ɔmaa me nyaa home paa, me honhom homee. Mewɔ akokoduro, mewɔ ahoɔden. Ɛna mewɔ ahoɔden a mede twerɛ nwoma yi abrɛ mo na mama mo nso moahunu ɛho ahome a ahoɔden a manya a ɛfiri wɔn nkyɛn, wɔ so wɔama me honhom ahome, ɛne mo deɛ ahome. Ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛsɛ sɛ yɛma yɛn ani da hɔ yie wɔ deɛ yɛyɛ biara a yɛde kyerɛ nnipa. Sɛ yɛama yɛn ani anna hɔ deɛ yɛyɛ no ho a, ɛnneɛ ɛba saa yɛnnya nneyɔɛ papa. a ɛbɛyɛ nnipa yiye ama nkurɔfoɔ anya so mfasoɔ. Ɛsɛ sɛ yɛdwene ho ansa na yɛayɛ. Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu eti nson. Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu eti nson. Kyekyɛmu nsia. Second Corinthians chapter seven verse six. Second Corinthians chapter seven verse six. Wɔse Nanso Onyankopɔn a ɔkyekyeree ahobrɛaseɛfoɔ werɛ no de Tito ba a ɔbaeɛ no kyekyeree yɛn werɛ. Ɛnyɛ mpaebɔ nko o, Tito no a ɔsomaa no baeɛ no, ɛnyɛ sɛ ɔhwehwɛ Nyame bɔhyɛ na ɔno nko ara buebue Bible mu o, na mmom Tito baeɛ no, ɛnyɛ sɛ ɔretie nyamsɛm nko ara a ɛwɔ YouTube ne mmea ahodoɔ nyinaa, na mmom Tito ba a ɔbaeɛ no, Ahyɛ no den. Kyekyɛ mu nson, verse seven, ɔse, Na ɛnyɛ me, ɛnyɛ ne ba no nko, na mmom awerɛkyekyerɛ nso a onyaa no mo ho bere a ɔkaa yɛn mo anigye, anigyina, mo awerɛhodie, ne mo mmɔden a mobɔɔ a ɛmaa m'ani gyee bebrebe no. wei ne ɔsomafoɔ paul asɛm a ɔka ni o sɛ wei na paul ɛtoo no a ɛneɛ yɛnwene yɛne aka yi ho ɛ yɛnwene mfa yɛ asɔfoɔ yi nso ho ɛ yɛ asɔfoɔ mpanyinfoɔ ɛda wɔ man yi nso ɛne anua no maa ne mɛɛma yi ho ɛsɛ sɛ saa wɔdɔ ma pɛn ɛyɛ adwuma kɔ yɛ mu biaa nkyɛnkyɛn saa wɔdɔ yi ɛnkokɔ obi biaa nkyɛn yɛhia saa awerɛkyekyerɛ yi ɛfiri ɔbaako kɔ ɔbaako nkyɛn yɛhia saa ayɔnkoyɛ ma pɛn ɛnkɔ obi biaa nkyɛn Na sɛ yɛ saa ɔdɔ ayɔnkoyɛ yi firi wei hɔ na ɛkɔ deɛ a, ɛnneɛ saa awerɛkyekyerɛ a Onyankopɔn pɛ sɛ ɔde ma yɛn no, ɔbɛtumi de anam onua nso ama wo, ɔbɛtumi de ama onuabaa nso ama wo, na foforɔyɛ aba a Onyankopɔn pɛ sɛ ɔde ma ogyidini no, ɔbɛtumi anam onuabɛma so de ama onuabaa nso so so. Na anigyeɛ kɛseɛ ne ahurusidie ne anigyeɛ ahosane Awerɛkyekyerɛ bɛba ne abotɔeɛ mu nso bɛba. Na me mpaebɔ ne sɛ saa ɔdɔ mapa yi ne awerɛkyekyerɛ yi ɛbɛdɔre ayɛ bebree wɔ yɛn ayɔnkoyɛ mu ne yɛn som mu wɔ Yesu din mu. Ma me ntea me papa. Kyekyɛmu du mmiɛnsa. Kyekyɛmu du mmiɛnsa no, enti. Yɛn nyinaa yɛn werɛ kyekyeree, yɛn nyinaa yɛn werɛ kyekyeree, hunu sɛ waba mu mu yoo, hunu sɛ woasɔre yɛ deɛ Nyame reka, hunu sɛ wote Nyame asɛm no ase, hunu sɛ wofɛ Nyankopɔn asɛm no, na asɛm no ayɛ kanea bi ama wo, na ama woatumi anya ahoɔden. Ɔse ɛno nti yɛn nso yɛnya awerɛkyekyerɛ ɛwɔ mo awerɛkyekyerɛ no mu, ama no aboro so bebrebe. Ɛyɛ Tito a mosomaa no baeɛ no, fi sɛ ne honhom yɛ foforɔ ne mo nyinaa. Ɔno nso honhom nya ahoɔden ne mo nyinaa. Deɛ Awurade se yɛ ne na ɔkyerɛkyerɛ ne sɛ, asafo no ma yɛn Nya nkyerɛkyerɛ a emu aweɛ, nkyerɛkyerɛ a ɔdɔ nni mu, nkyerɛkyerɛ a ahokeka nni mu, nkyerɛkyerɛ a yɔnkoyɛ nni mu, nkyerɛkyerɛ a yɛnsrasra yɛn ho kwan a ɛmfata soɔ, nkyerɛkyerɛ a yɛnnya ahummɔborɔ ne ntimmɔborɔ na yɛmmoaboa yɛn ho. Nanso nkyerɛkyerɛ no deɛ, ɛsɛ sɛ nneɛpa di akyire, nneɛpa di akyire, Nnuayo a ɛfata firi yɛn akoma a asakra a emu ateɛ no mu koraa. Sɛ yɛbɛyɛ na obi biara bɛnya saa Onyankopɔn ayamye kɛseɛ yi, ɛne Awurade mu anigyeɛ, ɛne ahurisidie a ɛwɔ honhom a ɛsɛ sɛ yɛn nsa ka no mu. Filemon ti baako, kyekyɛmu Nso, Philemon chapter one verse seven, Philemon ti baako kyɛ mu nso, Na mewɔ mo ho dɔ, mo ho anigyeɛ ne awerɛkyekyerɛ bebrebee sɛ wɔama ahoteefoɔ ayam adwodwo wɔn, onua, yɛwɔ anigyeɛ, Yɛne nnipa no adi ayɔnkoyɛ. Yɛne Awurade aka abɔ mu. Ɔno ne Agyenkwa. Ɔno ne deɛ ɔdɔ yɛn kra. Aane, yɛanya anigyeɛ paa. So yɛbɛkɔ yɛn anim asene saa? Woanya ɔfoforɔ? Ɔno nso anya ɔfoforɔ. Onuabaa no anya ɔfoforɔ. Yɛn nyinaa anya ɔfoforɔ o. Ɛna Awurade de ato abusua baako mu. Abusua no yɛ deɛn? Abusua a wɔnkasa. Nanso wɔka abusua koro no ho. Obi ntaa obi, obi ni ɔnwono, nanso obiara te ne baabi na wɔn bɔ ne bra deɛ ɔpɛ so ɔyɛ. Ɛma wɔn hɛda nni nkɔmmɔ. Nanso obi ntaa obi nyɛ obi a obiara ni mmerɛ ma obi sɛ ɔmpɛ sɛ ɔne obi bɛkasa, ɔne obi abɛkasa, wɔnhyɛ obi nkuran, wɔnkyekyere obi awerɛ. Ɛno yɛ nhwɛ na abusua mu nanso wɔdidi, wɔyɛ, wɔnya dan te mu nanso wɔnkasa nni nkɔmmɔ. Ɛno nsɛ sɛ ɛba o. Saa na ɛteɛ wɔ Nyankopɔn abusua mu nso so no. Yɛn nso so, yɛwɔ anigyeɛ kɛseɛ paa ne awerɛkyekyerɛ kɛseɛ wɔ Ne dɔ mu ɛfiri sɛ, Ahoteefoɔ no mmoa a Ahoteefoɔ no anya ahoɔden nam onua no so. Ahoteefoɔ no anya ahofoforɔyɛ. Mepɛ sɛ wosusu nneɛma bi ho seesei. Agyidifoɔ dodoɔ sɛn na wonim wɔn? Na wonim wɔn amanneɛ nso koraa? Woakasa akyerɛ wɔn pɛn? Saa mmerɛ yi, wɔabɛn wɔn da. Wo nuabaa nua bɛn bɛn wabɛn no nkyɛ a wo wayɛ kra wo wo wo ni adagye otie bible adesua wie a obiara tie yi a a wo so watie ade ntina me nsan kɔ ha no bio yɛwɔ anigyeɛ yɛwɔ awerɛkyekyerɛ ɛwɔ wo dɔ mu sɛ woda saa wɔdɔ no adi a sɛ wo ne nipa no di nkɔmmɔ kwan papa so na ɔdɔ mapã ba a, mebɔ mpae sɛ Awurade bɛboa yɛn na yɛanya ɔdɔ, akoma a emu ateɛ, nokorɛdie ne ɔyɛ a ɛbɛboa nnipa binom abrabɔ wɔ yɛn ne wɔn som yi mu wɔ Yesu din mu. Ɛpo a ɛdi kan no Akyirepɔ mmiɛnsa, Positive Acknowledgement of the Truly Personally Sanctified, Wɔda nkaeɛ pa adi wɔ akoma a emu ateɛ mu, wɔn a wɔn akoma mu ateɛ paa na wɔagya no ho ama Awurade no. Nnipa bebree yareɛ, ɛyɛ honhom mu yareɛ deɛ. So obi yɛ deɛ anya a, oh, ɛnkyɛ ne yɛatenetene no. Ade ntina yɛ sa, ade ntina aka sa, ade ntina afa saa kwan wei so. Na wɔyɛ deɛ yɛdeɛ a, ɛneɛ yɛnka ho asɛm mmɔ n'aba so. Wɔyɛ papa a, Yɛn kɛ sɛ, Ei, woayɛ adeɛ o! Ei, woabɔ mmɔden! Ah, m'ani asɔ! Yei, woama m'ani agye! Wei na ɛyɛ pa ara sɛ woayɛ o! Hɛ, adeɛ sei deɛ, mennya nhuu bi wɔ ho. Wei deɛ, ɛyɛ o! Yɛnka mma wɔn nte, yɛnhyɛ wɔn nkuran. Na mmom wɔyɛ deɛ ɛnyɛ deɛ a, ayɛ sɛ yɛretwɛn sɛ wɔbɛfom. Yɛretwɛn sɛ wɔmfom. Yɛretwɛn sɛ wɔbɛfom. Na yɛasɔre, na yɛafa dadew akura yɛn nsam sɛ, Adeɛ wei deɛ ansi da. Wonyɛ Kristoni anaa? Wonya wo foforɔ? Ei, me nua bɛɛma, me nua baa. Wɔyɛɛ papa no, woanka asɛmpa o, na sesei hwɛ deɛ woyɛ. Ɔsomafoɔ Paul se, Korintofoɔ Nwoma a Edi Kan, ti du nsia, nkyɛmu du nwɔtwe fã a ɛtɔ so mmienu no, First Corinthians chapter sixteen verse eighteen bi. Enti wɔsi adan nti na ɔka nti wɔama ne honhom ayɛ kama, wɔbɔ bra papa, wɔada kwan a ɛsɛ sɛ wɔda ne ho adi mapa kyerɛ, na ɛsan sɛ wɔyɛɛ saa no nti no pɛpɛɛpɛ na wɔyɛɛ ade pa no. Wɔsi enti monhwɛ wɔn a wɔte saa no yiye. Monhwɛ wɔn a wɔte saa no yiye. Ɛnyɛ nnipa mmiɛnsa a mebɔɔ wɔn din o nko, nnipa bi nso te saa. Monhwɛ wɔn yiye. Me mpaebɔ ne sɛ, Awurade, mma yɛn werɛ mfi yɛn ho, na yɛnnye afoforɔ ntom yiye wɔ Yesu din mu. Oh, maame Ami, ɛkyerɛ sɛ wobɛyɛ Korontofo nwoma ɛtɔ so mmienu ti baako kyekyɛ mu dumienu Second Corinthians chapter one verse twelve. Wɔsi na yɛn ahohoahoa ne yɛn ahonim hwɛ Paul ɔkasa fa sɛ n'ani agye, n'ani odi ahurisie, ne werɛ akyekye. Wɔnya home foforɔ wɔdi ahurusie hwɛ somafoɔ pɔ wɔse medwene wo ho a ah wadwene ho sɛ ɛsɛ w'ani gye paa ɛne nnipa atwa ho ahyia no wɔn nso tumi hu sɛ ɛsɛ w'ani gye anaa anaa wɔn deɛ oh wo deɛ wosua wosua bible na wo kenkan saa ne bible kyerɛkyerɛfoɔ bible na wo deɛ wasua gu tiri mu ma yɛ ani gye bi Yehia ne gyem sɛdeɛ ɔsomafoɔ Paul kae no, ɔse, Yɛn ahohoahoa ne yɛn ahonim adanseɛ sɛ yɛnam Nyankopɔn kronkronyɛ ne ahoteɛ mu, na ɛnyɛ honam mu nyansa mu, na mmom Nyankopɔn adom mu na yɛnam bɔɔ yɛn bra ewiase ne titire no mo mu. Nkyekyɛmu du nnan vɛs fourteen, ɔse, Sɛdeɛ mo nso moate yɛn aseɛ fa ne fa, mo nso moate yɛn aseɛ ɛfa ne fa, moate yɛn ase ɛfa ne fa no, Ɔsomafoɔ Paulo. Wofrɛ Piasi afiase ba yi, na asafomma no mu baako hyiaa no. Wɔse, Ei, me sɔfo nie o! Aa, wɔkɔda afiase wɔ Filipi. Saa, me sɔfo no nie o! Enti bere a wɔhyiaa no no, na n'ani agye, n'ani asɔ no, na wɔhunu sɛ wɔyɛ ne yɔnko nisɔfoɔ, sɛ me somfoɔ nie, wei yɛ me dwanhwɛfoɔ a onyame de asi me soɔ. Ɛno na ɛboa wɔn nipa a wɔde me boa me bɛn Nyankopɔn ahenni mu. Wɔn na ɛboa me ma me nyini wɔ wɔ Nyankopɔn adom mu. Wɔsi wɔn nso wɔhuni. Ɛfa ne fa, sɛdeɛ mo ani gyeɛ no, hwɛ o, Paul se, wei ne deɛ m'ani asɔ, sɛ mɛhunu sɛ mo, moaka no yie, sɛ yɛn asomfoɔ yi paa yi, mo ani gye sɛdeɛ mo nso. Moyɛ saa wɔ Awurade da no mu, Awurade Yesu da no mu. Mebɔ mpaeɛ sɛ Onyame bɛma yɛn saa annepa yi nyinaa wɔ yɛn abrabɔ mu wɔ Yesu din mu. Timoteo nwoma a ɛtɔ so mmienu, ti mmienu, kyekyɛmu donkron, Second Timothy chapter 2 verse 19, ɔse, Nanso Onyankopɔn nnyinasoɔ tim hɔ pintinn kura nsɔano yi, Awurade nim wɔn a wɔyɛ ne deɛ, ɛne Ma obiara a ɔbɔ Awurade din ntwe ne ho mfiri deɛ ɛntene ho. Nkyɛmu aduonu baako, verse twenty one, ɔse, Na sɛ obi te ne ho firi yeinom ho a, sɛ Kristoni bɛhwɛ ne mu na wahohoro ne ho na ɔdwane ne ho afiri ɔno ara pɛsɛmenkominya ho na wahohoro ne ho, Wɔdware ne ho, ɔbaa, ɔbarima, wɔafiri amumuyɔ mu, ɛne wɔn nko ara anigyeɛ nko ara wɔn sɛ obi rebɛhwɛ ne mu na wate ne ho afiri wɔn nko ara ne meyɛ ne n'anigyeɛ ho, sɛ obi te ne ho firi yei ho a, ɔbɛyɛ adeɛ a wɔbua Na wɔate ho a Owura no de yɛ biribiara a ɛyɛ yie na wɔasiesie de yɔ adwuma pa biara. Wɔasiesie de yɛ adwuma pa biara. Kyekyɛmu aduonu mmienu no wɔse, verse twenty two, wɔse, Dwane mmeranteberɛ mu akɔnnɔ, na di tenenee, gyedie, ɔdɔ, ne asomdwoeɛ a ɛka wo ne wɔn a wɔfiri akoma a emu teɛ mu frɛ Awurade bɔ mu no akyi. Nkyekyɛmu aduonu nnum vs twenty five. Na wɔde ɔdwoɔ kasa kyerɛ wɔn a wɔne no di asie asɛm mu. Wahu? Sɛ obi yɛ papa a, ma w'ani, ma w'ani nsɔ deɛ wayɛ no. Ma w'ani nsɔ no. Ka kyerɛ wɔn, Wayɛ adeɛ. Bɔ n'abasom ani hu sɛ deɛ ɔyɛɛ no, wayɛ adeɛ, anisoɔ nyinaa mu, wayɛ adeɛ. Ɛnyɛ sɛ ɔyɛ bɔne nko, wɔyɛ bɔne nso so a, na woatenetene no wɔ ɔdwoɔ kwan so. Wɔsɔre ako tia wɔn ara n'anigyeɛ ne deɛ ɔrepɛ ayɔ wɔn ara nkɔsoɔ no. Wɔnim sɛ wɔyɛ saa tia no, ɛfiri sɛ wɔhwɛ kwan baako pɛ bi so. Wɔhwɛ sɛdeɛ ɔsi yɛɛ ne nnora. Wɔanhwɛ seesei deɛ kwan so Ɛna wama nnora mfomsoɔ no resɛe akansie ne kwanbie kɛseɛ ɛwɔ hɔ ma no nnɛ yi, ɛna wɔnhwɛ n'anim nso adepɛ ɛwɔ hɔ. Ɛsiane sɛ wo na wo na wonnim wɔn amanneɛ no mu no, ɛna wonni n'adwene mu nti no, wotwe wo ho kakra na waka sɛ, Ao, me nua yi, sɛ kwan wei so na wɔnam yi a, Kɔ bɛkɔ so ntɛntɛm paa akɔduru awieeɛ pa o. Sɛ me nuabarima anaa ɔbaa yi wɔ biribi wɔ deɛ wɔreyɛ no nnɛ yi a ɛkyɛn nnuradeɛ no a, nka mɛyɛ. Nanso sɛ nka mefom yɛ a, ɛna obi pɛ sɛ ɔkasa kyerɛ me a, sɛn na nka mepɛ sɛ ɔkasa kyerɛ me? Nka mɛgye atom sɛ ɔbaa me nkyɛn Na wɔteɛ me, na wɔteatea me, rehunahuna me, rewosowoso me. Ɛ, mebɛka akyerɛ wo, sɛ woantie asɛm a meka kyerɛ wo no a, me, me, w'abrabɔ bɛsɛe. Enti nka obi yɛ saa kyerɛ me a, anka m'ani bɛgye anaa? Deɛ mepɛ sɛ obi ka kyerɛ me tenetene me no, saa sɛmfua kwan so ara no na mɛyɛ. Ɔdwoɔ mu o, ɔma ne, ɛɛ, ɔdɔ kwan so. na yɛde bɛtenetene wɔn a wɔsɔre tia wɔn no ho no, ebia na Onyankopɔn bɛma wɔn adwensakyera na wɔahunu ahu nokorɛ no. Awurade, mmoa yɛn mu biara na yɛnyini wɔ yei mu wɔ Yesu din mu. Metwɛn ara me papa no. Ɛpo a ɛtɔ so mmienu no, Aquila ne Prisla ne anuanom a wɔfata wɔ asafo no nyinaa mu, Aquila and Priscilla with trustworthy brethren in all churches, Korontofo Nwoma a Edi Kan, ti dunsia, nkyekyɛmu dunkron no. Wɔse, Asafo a ɛwɔ Asia no kyeakyea mo. Aquila ne Priscilla ne asafo a ɛwɔ wɔn fie no kyea mo pii, Awurade mu, nkyekyɛmu aduonu, verse twenty. Wɔse, Anuanom nyinaa kyea mo. Momfa mfeano kronkron nkyeakyea mo ho. Ɛnyɛ akɔnnɔ nkyea, bɔne, adwaman nkyeankyea, na mmom nkyea kronkron. Sɛ ɛnkyea no mfa kronkronyɛ mma ma kronkronyɛ yɛ kɔn nnɔ kronkronyɛ ɛma yɛ ntumi ti kronkronyɛ ɛma yɛ kronkronyɛ nnɔɔso deɛ a ɛne agyae na mmom sɛ yɛn kyea ɛne kwan afa so kyea no ɛne yɛn anigye a yɛde kyea no ɛbɛma kronkronyɛ akɔ so ɛma kronkronyɛ nyini Ama kronkronyɛ yɛ yɛn anisoadeɛ na ama anuanom ho ate na yɛatena ase kronkronyɛ mu a, ɛno deɛ, ɛno ne nkyea a ɛsɛ sɛ yɛyɔ. Na yɛhwɛ nneɛma mmiɛnsa wɔ ɛpɔ a ɛtɔ so mmienu ha yi. Ɛpɔ a ɛtɔ so mmienu akyi pɔ baako no, Christ-like commitment to preacher's perfection, Kristo ahofama de ma asɛmpakafoɔ ahoteɛ, deɛ ɛtɔ so mmienu, consuming consecration with persevering Paul, ahofama nnamnnam a ɛwɔ Paul, Ntɔkwasoɔ mu, Ɛpo a ɛtɔ so mmiɛnsa wɔ Ɛpo a ɛtɔ so mmienu no, Commendable Contribution for Purposeful Preservation. Mmoa a ɛsɔ ani ma botaeɛ no, Yɛmmra Ɛpo a ɛtɔ so mmienu akyi pɔ baako, Christ-like Commitment to Preachers' Perfection, Kristo Ahofama de ma Asɛmpakafoɔ Ahotefoɔ. Korintofoɔ Nwoma a Ɛdi Kan ti dunsia nkyɛmu baako, Paulo nkyea no. Priscilla ne Aquila, anuanom a wɔagyaw wɔn a wɔde wɔn asiw ama Awurade, nnipa a bere biara wɔbɔ mmɔden sɛ wɔbɛpɛ kwan bi afa so aboa nkurɔfoɔ na wɔma wɔayɛ yiye mmom. Yɛhwɛ sɛdeɛ asomafoɔ no ti dunwɔtwe kaa no. Wɔse na Yudani bi a yɛfrɛ no Apolo a ɔwɔ no Aleksandro wɔ nnipa a n'ano ateɛ na wɔnam wɔ twerɛsɛm no mu. Wɔbaa Efeso, nkyekyɛmu aduonu num, verse 25. Ɔse oyi na wɔkyerɛkyerɛ no Awurade kwan soɔ, na wɔyɛ den honhom mu nti, ɔkasae na ɔkyerɛkyerɛ Yesu ho asɛm yie. Nso Yohane asubɔ nkutoo na na ɔnim. Na deɛ ɔnim ara yɛ deɛ na wasua kɔ akyire, Yohane asubɔ nko ara na na ɔnim. Ɔno na na wasua. na wɔnim adwensakyera ho asɛm, nanso na awo foforɔ ho asɛm na wɔnim. Na wɔnim pii fa nsiesie ho sɛdeɛ wɔsusuiɛ no, na na wɔnim ɔgyeɛ ho asɛm. Na wɔnim sɛ Yohane kyerɛkyerɛe pɛpɛɛpɛ. Na wɔnim deɛ Yesu kyerɛkyerɛeɛ no. Na wɔnim Yesu wuo ne ne sie ho asɛm. Ɛno na ɛde nkwagyeɛ baeɛ, na wɔnim saa adeɛ wei, na wɔne Nyankopɔn adom a ɛma yɛde yɛn ho firi bɔne mu yi, na yɛtena ase wɔ tenenee abrabɔ mu, abrabɔ kronkronyɛ mu no. Nanso na wɔyɛ Kristoni wɔ Bible mu ne sua mu, nanso na Yohane asubɔ ho asɛm na na wɔnim, ne hɔ na na wɔasua akɔpem. Ɛhɔ na na n'ahoɔden ne ne nimdeɛ no kɔpem. Akomamuteɛ a Yesu bɔɔ ho mpaeɛ no, na wɔnim. Ɛfa Honhom Kronkron mu asubɔ a Yesu kaa ho asɛm na wonim. Onyankopɔn ahonyadeɛ ne n'adom ahodoɔ nneɛma bebree.